Dymunwn fi am sgwrs rwan, sôn am ei lyfr newydd, mae Malcolm Allen. Croeso ato ni Malcolm. Diolch i chdi Richard.
Llyfr yma wan.
Yym, di cymryd dipyn amser i chdi neud o, dydi?
Wel, ma' nhw'n deud sti, mae'n pethau da yn dod i bob sy'n disgwyl. Wel, mae gynnon ni glip yn lla'n profi pa mor hir mae wedi gymryd, felly sbio ar hwn. A rwan, be di hyn am uh, fod yn ysgrifennu llyfr? Sgynna chdi lyfr ar y gweill? Um, oes, um, pan dwi'n 40, so mae hynna'n rhyw flwyddyn. Ond yn erbyn Dolig 'dan ni'n dod â'r llyfr allan. Achos ti wedi bod yn sgwennu hunangofiant, do? Do tad, do tad.
'Dan ni'n lawnsio yn Eisteddfod yy yn y Wyddgrug ym mis Awst. Sôn am lyfrau, Malcolm, lle mae dy lyfr di, hmm? Yym, mae hynna'n gwestiwn anodd i ateb i ddeud y gwir. Tair mlynedd a hanner yn ôl oedd y clip gynta' 'na. Pam gymryd e gymaint o amser, ti'n dweud? Wel o' 'na gymaint o o o betha' oedd yn digwydd ar y pryd dwi me'wl ac yy yy lot yn mynd ymlaen ac yy o'n i'm yn hollol barod ella efo fi'n hun, i ddeud am y storïau 'lly ac dwi'n gobeithio fydd o werth disgwyl. Mae'r stori i fyny ag i lawr, ond yn sicr mae o yn stori, a ipyn bach o rollercoaster ar brydiau, ond os 'di o'n ysbrydoli pobl i fynd i fyny'r lonydd cywir a dim i lawr yr ei anghywir, wedyn mae'r llyfr 'di neud rhywbeth. Pa mor anodd o'dd 'i symud i i Lundan yn bymthag oed? Wel anodd iawn oherwydd y hiraeth, oherwydd o'n i yn gorfod dod i arfer i ffordd arall o fyw. A dwi'n cofio ffonio adra unwaith a deutha mam dwi 'di cael digon, dwi yn dod yn ôl. Dyma hi'n deud, lle ti'n mynd? I chwarel efo dy dad? Dyna lle ti eisiau mynd? Dyna lle ti eisiau byw dy fywyd? Dwi'm yn diffyg parch i chwarel o gwbl, ond o'n i'n cael siawns anferth i wneud rhywbeth o'n mywyd a byw ym mreuddwyd. Ac nath hi roi ffôn lawr. Mae'n rhaid oedd hynna wedi brifo hi hefyd i ddeud y gwir, i gorfod wneud hynna i hogyn hynna, neu'r mab hynna. Um, ond ti'n nes i feddwl amdano y peth a torchi llewis unwaith eto, a dyna digwyddodd. Mynd dros yn lle bod Graham Taylor, bod lanwad mawr o'n chdi, swn i'n dweud. Dyn fel o oedd o.
Er o'n reolwr ar y clwb pel droed Watford o, o top i'r gwylod i ddweud gwir. Um, oedd o hefyd yn ddyn efo perthynas efo'i chwaraewyr yn un cryf iawn ac oedd o'n gwybod sut fachgen o'n i. Fe fyddan ni'n mynd allan efo 'i ferch o am dipyn efyd dwi 'di sôn dipyn bach am hwnnw yn y llyfr. Ie. Ond es i fyny i Newcastle ar funud pump wedyn ma' gynnon ni glip fa' 'ma o chdi O! efo uned pump yn chwara penalty yn efo hogia Newcastle.
Rob, nice and easy mate, little chip! Thanks pal. I knew you wouldn't let me down.
O, oh, you knew and let me down, ond uh, acen cockney. Pan ti'n meddwl bod chdi wedi dal yr acen ta? O, oherwydd dyna lle nes i ddysgu Saesneg de. Ac o'n i'm yn gwybod, o gyda fi acen ta o'n i'n dod yn ôl adra. Ond wedyn ti'n gorau ail newid dy feddwl eto i Gymraeg wedyn. A nes ti ddweud am y Cockney accent yn yeah. Newcastle ni adag hynny. Yeah. Felly dyla wedi bod yn Geordie accent like. Ti'n gallu newid nhw fyd? Wedyn, mae rhaid ti, ti ddechrau gyrfa newydd fel sylwebydd. O hynny'n Gam i chdi allu gorfod sylwebu'n Gymraeg yn Gwynedd, oedd? Oedd, ac dwi'n deud yn y llyfr sut nes i ddysgu neud. O'n i'n gwylio'r gemau'n Saesneg, a wedyn o'n i'n fatha sylwebu ar y gemau'n Saesneg, rhaid fi ddeud, a wedyn o'n i'n efo'r geiriadur bach yn mynd trw, a wedyn o'n i'n cyfieithu'r geiriau i Gymraeg. Wedyn o'n i'n mynd â darn o bapur yma efo fi lle bynnag o'n i'n mynd, a jyst edrych ar ar bethau fel hyn. Ond ges i un neu ddau o o t'o' betha'n rong efyd rhai' fi ddeud yy am dywediada. Be' 'di peth gwaetha twmwl ti rioed 'di neud yn y bwlch sglebu? Fi'n cofio unwaith yn yy sylwebu'r gem Manchester United a Ryan Giggs yn chwara', a gatho fi'n teipio t'o' jyst mynd â un pêl yn glynu yn 'i droed, mynd heibio un, heibio llall a dyma fi'n deud O chwara' hud a llefrith. Hud a lledrith o'n i'n feddwl. Ac o'n i'n gwybod bod fi 'di ddeud o, ac yr unig beth o'n i'n clywed yn 'y nghlustiau oedd pobl yn chwerthin. Ac o'n i'n meddwl, 'O, Mal, be ti'n neud 'wan? Lle ti'n gweld dy hun mewn tua deng mlynedd?
Ges i gynnig swydd yn Tottenham yn yr haf, i fynd yn ôl i hyfforddi. Ella 'na i edrych ar yr opsiwn yna mewn rhyw flwyddyn. Timod, mae 'na olau ar ddiwedd y, y twnnel rwan, lle ar un pryd, yn y mwy do na ddim. Felly, os ti'n angen ysbrydolaeth i rewyn yn y lle yn Dengres. Mae gen ti lot o opsiynau, gweithio i di ddewis yr opsiwn cywir yn siŵr nei di, a mae'r llyfr yn wych rhaid fi ddeud, werth i ddarllen, person dolig da i rywun dydi?
Yndi tad, yndi tad.
Diolch yn fawr i chi Malcolm.
Diolch i chdi Richard.
Diolch. Diolch yn fawr i chdi.